Her gün hiç bes etmän, dünýämize ýagtysyny saçan, şöhlesi bilen bizi ýylydan Güneşimize seredeliň. Biz şu wagt Güneşimiziň sekiz minut ýigrimi sekunt öňki ýagdaýyny görýänimizi bilýärdiňizmi? O nädip? diýip soraňyzy eşidýän. Munuň sebäbi Günden çykan ýagtylygyň tizliginiň ýeri gelmesi şonça wagt alýar. Ýagny güneş birden ýok bolan bolsady, sekiz minut ýigrimi sekunt soň habarymyz bolardy. Ýagtylygyň wakuumdaky, ýagny boşlukdaky tizligi bir müň dokuz ýüz ýetmiş bäşinji ýylda bilim ynsanlary tarapynda sekuntda iki ýüz dogsan dokuz million ýedi ýüz dogsan iki müň dört ýüz elli sekiz metr diýip kesgitlendi. Ýagny başgaça aýdanymyzda sekuntda üç ýüz müň kilometr diýip hasap edilýär. Muny anyk düşünmegiňiz üçin bir ýolagçy uçagynyň ortaça tizligi sagatda sekiz ýüz we dokuz ýüz kilometr aralygyndadyr. Eger ýagtylyk tizligi bilen hereket eden bolsak Ýer şarynyň daşyndan bir sekuntda ýedi gezek aýlanyp bilerdik. Ýagtylyk tizini has ýakyndan tanamak üçin geliň gysgaça taryhy göz atalyň. Öň, bilim adamlary ýagtylyk tiziniň çäksiz bolanyna ynanypdyrlar. Galleý bolsa, ýagtylyk tiziniň çäkli bolanyna ynanýar we muny subut etmek üçin kiçiräk bir ylymy tejribe geçiripdir. beripdir. Ol kömekçisi bilen aralarynda birnäçe kilometr bolan iki aýry depäň üstüne çykýar. Galleýa elindäki yşyk bilen garşy depede duran kömekçisine tarap yşygyny ýakýar. Kömekçisine hem yşygy gören badyna elindäki yşygy ýakmasyny buýurýar. Şeýdip, ýagtylygyň tizini hasaplap boljagyna ynanýar. Ýöne aralaryndaky uzaklyk ýagtylyk tizini hasaplamak üçin gaty ýakyn bolýar. Sebäbi ýagtylyk tizini hasaplamak üçin bir, iki kilometr uzaklygynda däl-de, eýsem, millionlarça kilometr gerekligini hasap etmeýär we bu tejribe netijesi gutarýar. Bir müň alty ýüz ýetmiş altynjy ýylda daniýaly astronom Oli Roýmer ýagtylygyň tizligini çäkli bolanyny subut edýär. Roýmer öz tejribesinde Ýupiteriň hemralarynyň oňa iň ýakyn bolan Io hemrasynyň hereketine gözegçilik edip başlaýar. Bir ýylyň dowamynda Roýmer Io hemrasynyň tutulma wagtyndaky geň üýtgeşiklere şaýat bolýar. Gözleglerine görä, Ýer Ýupitere ýakyn bolan wagtynda ýagtylygyň Ýere gelmesi bilen Ýeriň Ýupiterden uzak bolan wagtyna görä tapawutly bolanyny görýär. Bu hadysa ýagtylygyň tizligini çäkli bolanyny görkezýär we eden hasaplaryna görä ýagtylygyň tizligi sekuntda iki ýüz müň kilometr bolanyny anyklaýar. Bu hasap ýalňyş bolsa-da, şol döwrüň şertlerine görä örän ýakyn çaklama bolupdyr. Bir müň sekiz ýüzünji ýyllaryň ortalarynda fizikçi Jeýms Klark Makswell wakuumda elektrik we magnit meýdanyny ölçeýän usullaryny görkezen özüniň Makswell deňlemlerini tanatýar. Ol bu deňlemeleri bilen boşlukdaky elektrik we magnit aýratynlyklaryny çözýär we massasyz elektromagnit radiasiýa tolkundaky tizligiň çak edilýän ýagtylyk tizligine gaty ýakyndygyny belläp, Bu iki tizlik biri-biri bilen takyk gabat gelýändigi baradaky özüniň pikirini orta atýar. Ýagny Makswell ýagtylygyň-da bir tolkun bolanyny subut edýär. Bir müň dokuz ýüz bäşinji ýylda Albert Eýnşteýn fizik gurallary duran ýa-da hemişelik hereket halyndaky synçylar üçin deň bolanyny we ýagtylygyň boşlukdaky tizligiň synçylaryň hereketine bagly bolmadygyny aýtýar. Muny atnositilnik teorisi diýip atlandyrýar. Muňa mysal hereket halyndaky bir adam elindäki topy hereketsiz ýa-da duran adama görä uzaga atyp biler. Ýöne bu gural ýagtylyk tizinde geçirilip bolmaýar. Ýagny hereket halyndaky awtoulag bilen duran awtoulag bir wagtda yşygyny ýaksa, ýagtylyk merkez nokadyna şol bir wagtda deň şekilde barar. Sebäbi ýagtylyk tizligi hemişelikdir we hereket halyndaky awtoulagyň tizligine bagly däldir. Eger ýagtylyk tizligi boşlukda bolmasa, ýagny suwuň içinde ýa-da aýnadan geçse, onda tizlik üýtgäp bilýär, ýagny ýuwaşlaýar. Şonuň üçin gündelik durmuşda ulanýan äýnek we teleskop ýaly enjamlar oýlanyp tapyldy. Albert Eýnşteýniň atnositelnik teoriýasyna görä, boşlukdaky ýagtylygyň tizliginiň üýtgemedigini bilýäs. Günümizde CERN kompaniýasy tarapyndan ýeriň aşagynda ýigrimi ýedi kilometr uzynlygynda gurlan Äpet Hardon Kollaýderi arkaly ýagtylyk tizligine dogsan dokuz göterim ýakynlaşdyk. Ýagny ýagtylyk tizligine ýetmek üçin ýene üç metr ýetenok. Bu proýektiň maksady planetamyzdan başga ýerlerdäki ýaşaýşy gözläp, älemiň beýleki syrlaryna göz ýetirmek. Ýagny älemiň döreýşi we şuňa meňzeş maglumatlary öwrenip bilmek. Eger ýagtylyk tizliginde hereket eden raketa oýlap tapan bolsak näme bolardy? Muny bir ekiz doganlaryň mysaly bilen düşündireýin. Ýusup we Ahmet ikisi bir wagtda bir ýerde doguldy we olar üçin wagt adaty bir ýagdaýda geçýär. Ekizleriň birini, ýagny Ahmedi ýagtylyk tizliginde hereket eden bir raketa mindireliň we Ýerden elli ýagtylyk ýyly uzaklykdaky bir ýyldyza ýollalyň. Ahmet öz sagady ýa-da wagty bilen bir ýyl syýahat edip Ýere dolananynda, Ekiz dogan üçin ýüz ýyl geçen bolýar. Ýagny, ýagtylyk tizliginde syýahat eden Ahmet bir ýyl garrady, Ýerde adaty durmuşyny dowam eden Ýusup bolsa ýüz ýyl. Sebäbi, Ahmediň raketasy näçe tiz gitdikçe, wagtam Ahmet üçin şonça ýuwaşlaýar. Ýöne Ýerde galan dogany Ýusup üçin wagt adaty ýagdaýda dowam edýär. The Flash we Interstellar ýaly kinolary göreniňiz bu mysala has gowy düşüner. Ýöne gynalsak-da, bilim ulgamynda şu wagt munuň ýaly raketa ýasamak mümkin däl. Sebäbi, massasy bolan bir jismi ýagtylyk tizliginde hereket etdirmek üçin tükeniksiz energiýa gerek bolar. Elbetde, bilim ulgamy gün-günden ösýär we adamzat täze açylyşlara şaýat bolýar. Iki müň on altynjy ýylda Ýuri Milner, Stefen Hawking we Mark Zukersberg tarapyndan gurlan Brixus Starshot proýekti Starship atly, takmyny agyrlygy bir gram bolan, ýeňil ýelkenli kosmiki gämileriň üstünde işläp başlady. Bu proýektiň maksady ýagtylyk tizliginiň ýigrimi göterimini elde edip, ýagny sekuntda otuz ýedi müň kilometr tizlikde ýol geçen, ýa-da başgaça aýdanymyzda Aýa ýedi sekuntda baryp bilen gämijikler arkaly bize iň ýakyn bolan ýyldyz sistemasy Alfa Sentaura syýahat etmek. Eger bu proýekt şowly bolsa, adamzat ilkinji gezek bir jisim arkaly ýyldyzlaryň arasyna syýahat eder. Bu proýektiň ýigrimi-otuz ýylyň içinde ýola goýulmasyna garaşylýar. Wideonyň başynda size şu wagt Güneşimiziň sekiz minut ýigrimi sekunt öňki ýagdaýyny görýänimizi aýdypdym. Diýmek, biz Älemdäki ýyldyzlaryň geçmişdäki ýagdaýyny görýäs. Muňa mysal dört ýagtylyk ýyly uzaklykdaky Alfa Sentauranyň häzirki ýagdaýyny däldem, dört ýyllyk geçmişini, ýagny dört ýyl mundan öňki ýagdaýyny görýäs. Geleliň asyl soragymyza. Adamzat näme üçin älemdäki ýyldyzlaryň arasynda syýahat etmäni şeýle arzuwlaýar? Bu soragyň jogabyny Stiwen Hokingiň sözleri bilen jogaplasym gelýär. Başga planetalara ýaýramasak, adamzat indiki müňýyllykda ýaşar diýip pikir etmeýärin. Bir planetaň başyna gelen birden köp hadysalar bar. Ýöne men optimist we ýyldyzlara bir gün syýahat etjegimize ynanýaryn. Dostlar, bilişimize görä şu wagt dünýämiz kyn synaglardan geçýär we her kim öz öýli öýünde we meniň dos operatorymam gelip bilenok we şol sebäpden öz elimdäki bar zatlardan size wideo taýynladym. Şular ýaly wideoň dowamynyň gelmegini isleýän bolsaňyz kanalyma agza bolmagy we teswirde-de öz pikiriňizi ýazmagy unutmaň. Laýk basyp hem-de dostlaryňyz bilen bu wideony paýlaşyp maňa goldaw edip bilersiňiz.